Coki. kaĩ wathiĩ gũthondeke kagĩraga tondũ ũtũraga kwa mũtumia wa mbogo ketagĩraga ona kĩrĩa tũrarania by the way ti mũtumia wa mbogo nĩ bangi ĩyo marahandire na kũu kwa mbogo Oh, nwambia kũingĩrĩra bangi nwambia kũingĩrĩra bangi batarona bangi ĩno ũrĩa ĩgũtũteithia ĩgũtũrehera mbeca mbeca njega Scarlett ona wĩ maũndũ-inĩ maya ai maũndũ-inĩ marĩkũ thaa ici kĩrĩa kĩra trend na maũndũ marĩa mekuo nĩ bangi ah tũrahanda gũkũ guothe tũrahanda bangi

Twĩ na order ya matumbĩ na ma kũingĩra gũkũ kũingĩra kũingĩra. Rĩu kwĩna ũrĩa tũgũ trend. Nyoka. Atĩ? Mũrĩigaga kũ nyoka? Twĩ na handũ tũthondekete ha kũiga matumbĩ. Nginya ha guotera riũa twĩ na ho. Kĩu nĩ kĩa andũ aya aĩ mwathani. Nyoka. Nyoka. Nĩ mũĩ nyoka icio no ciume cimũkore nyũmba mwĩ toro? Mũndũ wa gũkorwo nĩ akorwo. No nĩ tũrarera nyoka nĩguo ndakuga. Ĩ cingĩrũma ciana ciene? Irĩkũ? Gakũrũmwo ndarũmwo. Wa kũrũmwo nĩ arũmwo. Scarlett kĩ ndĩmwĩre reke ngwĩre reke ngwĩre wega Scarlett okorwo nĩ mũrenda kwĩyaka bũrũri-inĩ ũyũ thiĩi akorwo nĩ kũndũ ta gĩkomba kana kũrĩa kũngĩ kwendagio nguo cia mĩtumba muoe nguo icio cia mĩtumba eh? mumĩra gũkũ bara-inĩ ona akorwo nĩ taũni mwambĩrĩrie kwanĩrĩra nguo icio igana na igana na- na- Wambe okire mĩtumba. Rĩu niĩ no ũhende tũce mĩtumba? Mĩtumba no ũmenya nĩ nguo cia andũ arĩa makuire. No ũkorwo nginya ĩno wĩkĩrĩte mwene ndathikĩtwo. Niĩ ndũngĩhe ndeto cia mĩtumbo na ndingĩthikĩrĩria ũkĩhe ndeto ta icio. Scarlett, thiĩi mũikare thĩ mwĩcirie maũndũ marĩa mũngĩka mena bata wa gũkũria bũrũri. Ũhoro wa gwĩciria ũhoro wa nyoka na bangi, mwĩciriei ũndũ ũngĩ wĩna mũtugo. Na tigana na niĩ. Na ndũkere mũndũ nĩ wanyona. Ndikere mũndũ nĩ ndakuona, ndathiĩ gwetha gacerũ. We nĩwe tũrateithania. Niĩ nawe gũtirĩ ũndũ tũngĩteithania naguo.

na Kĩanda. kwanyu maĩ nĩ maingĩ Koguo wana wara. maĩ Rĩrĩ ngĩ ũigua ũyũ mũremo. tũkũruta kuma tumbĩ ma nyoka ĩno ũrĩa mbĩ kũrĩithia Nyona nyoka ningĩ kĩrera. Kanyoka karĩ ndũ. tũmĩhande ta kĩ mũgũnda wa mama wanyu ũigana atĩa Ona ndũrabatara mũgũnda mũnene wake. Ka- Gũcunjĩ kanini tu. kanini. twambie gũciendia Twambie. tũtonge kĩrĩu tiga icio tũraheo Rĩu tiga kĩ. Tiga.

Atĩ he kũndũ mũngĩthiĩ kũnene na tũmaũndũ tũu atĩ ti anga twa bangi, anga ndũũ, anga... Let me tell you, nĩwona ta rĩu ũguo economy ĩthũkĩte? Eh? Nĩwĩrĩgĩte kũgũra mũtu wa ngima? Mũtu wa ngima ũrokĩra ha? Mũtu wa ngima thaa ici. Kaĩ wahanda bangi Wambe kaĩ. ũtige. Maũndũ nĩ kahora. Mũtu wa ngima thaa ici gũtirĩ mũtu wĩ thĩ wa ciringi magana maigana?

Mwĩkĩre bidii mũno ũguo mũrathoma, mwĩkĩre bidii mũno mũno mũno, mũtigĩrĩre atĩ wa mbere nĩ wauma na grade njega, na wauma na certificate njega, tondũ gũkũ nja, rĩu inyuĩ mũtirĩ mũrauma cukuru? Gĩthomo gĩtwaranaga na mbeca. Hatirĩ hĩndĩ andũ aya, kana nĩ gũkucia mũgucirie bagi.